Бик кызык видео булачак. Рәхим итеп карагыз. Бу бакча безнең шул үткәннәребезне яңадан кайтырга бөтен кеше килеп э, карап җиргә ташландык булып калмас өчен тотылган әйбер булгандыр инде. Акча эшләрбез диеп түгел, бизнеска керербез диеп. Әгәр дә син акча эшләмисең икән, ул бит инде тагын шундый ук ташландык хәлгә киләчәк, тагын шулай ук калачак.

якын кешедер инде, аннан якынрак туганың юк дип көлдерәм Җәмил абыеңа. Җәмил абыең белән 33 ел бергә яшибез. Өч кызыбыз бар. Менә бу сесе уртанчы кияүбез килеп китте хәзер. Мин круглые сутки дидем бит инде. Круглые сутки секретарь диде. Җәмилә абыең мин һә менә шул 92 нче елда мин әйтәм мин сиңа ди менә алма бакчасы алмалар алмагачлар утыртам әле менә сиңа алма бакчасы бүләк итәм ди менә бүләк бирде хәзер рәхәтләнем бүләге белән бакчадан чыкканым да юк Җәмил абыйның бүләге белән. 17 елда беренче алма бакчасын утыртты. 18 э, елның башында күл казыдык өске якта. Менә бераздан без анда менербез. Ул күлнең суы Безгә бакчалар зурая башлагачтын объемы җитми, шуңа күрә менә без моны мелиорациягә обращаться иттек, би безгә шушындый плотина бергәләп тезеп бетердек инде бу плотинаны без. Менә монда безнең насосная станция тора. И берсесендә э, упаковка, тары шуларны саклыйбыз. Шунда ясалган. Менә инде гидрант куелган әнә, без авылда бит инде Төрле хәлләр була, су алырга урын юк. Шуңа күрә менә бу ясаган вакытта сразу әйтик инде, зинхар өчен трактормы, машинамы, пожарныйлармы килеп гидрантлардан су алырга булсын дип. Бу эш авыр, Ну рәхәт. Бер җайга салынгаштын инде алай булмас. Җайга кереп киткәчтен әле бит әле алмаларның да уңышларын тулысынча алганыбыз юк. Ул башланып кына килә. Аннан башкачарак булыр инде. Әкрен генә гел тезеп киләбез. Менә бу елда бу бакчаны күтәрдек, бусысын тезедек. Бу баганалар безнең якта юк. Без боларны Кабардино Балкариядән кайтардык. Шуны анда анан яңа оборудование кирәк, столбастафлар кирәк, бакча ясагачтын бит инде.

Аннан җир җиләк утырттык. Бу просто калган нарын. Ясап бетергәннән соң калганнар гына инде монда. Бу җир җиләге уйнап кына утырттык дисәк тә була, җир җиләген. Бездә әйткәннәре ремонтантный сортлар бездә булмый, сез аннан уңыш ала алмыйсыз диделәр. Уйлап, уйлап, уйлап карадым да нишләп булмаган. Бездә возвратный морозлар килә. Шул суык килгәндә майда чәчәкләрне сугада җиләк булмый күп вакыт. И менә ремонтантныйларны сыңрак, сыңрак алырга була. Алар җәй буенча бирәләр. Шуны уйлап карап утырткан идек. Ул җиләкләрнең матурлыгы, ул җиләкләрнең тәмлелеге.
Әйтеп узган идек инде, әйме сезоны бетте. Шуңа карамастан менә монда җиләкләр бар. Сыйланып карыйм, ашыйм. Угу. Анда. Карагыз. Красота. Җирләр.
Ясап куйган сыман иде җиләкләр. Менә ул үзе бер авыр әйеме. Яңадан инде эшлисе эшләргә дә әллә бу ел моны эшләмибезме дип әйтәсең. Шул әйберләрне күрәсең дә яңадан. Тагын эшлисе килә шуны. Алма агачларын әкрен генә утырта башлагачтын җиләкләрне киметербез инде. Кыен бетенсен бергә. Бер-берсесенә алма бакчаларына зыян булмасын өчен кайсысындыр берсесеннән кире кагарга кирәк бугай. Менә иң яратып өлгергән әйберем кура җиләкләре иде, аларны алардан ничек әгәр дә яңадан утыртып кире чыгарасы булса. Станция иде, булсы узел смешивания. Без моннан э, питание бирәбез, су бирәбез шушыннан. Распределение кварталларга бара. Монда алма бакчаларына запланировано. Шулай ук монда китәчәкләр. Шулай ук менә Тегендә булган өч клетка монда, и монда тагын өч клетка рассчитана. Безнең иң беренче хыялыбыз алма бакчасы иде. Шуннан тотынган идек. Алма бакчасын болай гына яшәтеп булмый бит инде. Менә бер атна ун көн эчендә шулай итеп чүп басты кызлар менә монда хәзер читарталар килделәр ә, менә бу җиләге бу үткән елда булган ремонтантный сорт иде бу өченче ел утыра Салам белән яптык. Кешеләр бөтен җирдә салам белән бешеләр бит инде. Аннан салам булса, арада туфрак чәчелми. Яңгыр яуганда бит инде тузанга төшә дә разбрызгивается. Шуңа күрә салам белән явып караган идек. Салам белән бу ел булмады, туңды, слабый чыктылар. 40 градуска кадәр суык булды кыш көнендә бу ел. Шуның белән. Менә бездә Минем, наверное, дөресен генә әйткәндә, иң яраткан әйберем кура җиләге. Менә бу кура җиләге Heritage дигән сорт. Бу американский сорт ул э, тәмле ни җиләк инде. Иң э, сладкий менә бу Heritage дигән сорт. Анда бара. И аннан соң менә бусы Маравилла дигән сорт.

Ну, менә бусысын алган идек. Ә, мең ярым гына, шул мең ярымнан без моны үрчеттек. Бу сорт розовый, моның тесе ачык тестә. Күбрәк э, күбрәк бит җиләкләр куе тестә. Ну, куе тес Европа өчен, сетлар өчен уже кирәк әйбер түгел ул, яратмыйлар андый әйберне. Ачык төстәге кирәк ниләр. И менә юк әле, ә менә төшә башлаган әле үсмәгән әле җиләкләр. Бөтенләй вообще алар булырга тиеш августта гына. Ә, менә төшә башлаганнар. Менә бу зур-зур эре эре җиләкләре светлый ремонтантный сорт тоже. Бусысын размножать итәм, бусын әле саженцыга да сатмыйм. Менә. И була. Менә бу җиләкләр. Усысып, әле болар пешмәгән. Бу наливат ситкәчтен мондый булмый, матур була, зур була. Бу әле моның тәме дә юк, тесе дә булып бетмәгән әле. Менә калганнары нидә калган? Үткән елда калган булган бу. Менә шуннан гына бу калган, уже өлгергән. Үткән елдагы Эреләре. Әйе, без аны Менә шундый сортта булар алар.

Болар минем биеклектә булырга тиешләр уже. Үсеп җитергә тиешләр, но быел кояш кыздыра, развитие сложный. Бакчаны утырттык та бит инде хыялланып. Икәү бала чага сыман. Оңладык. Алмагач белән генә Булмый икән, алмагач бит әле ул. Утырттың да, бүген тиз генә алма бирәсе түгел. Аны карарга кирәк, аның расходы да күп. Аннары соң сиңа кемнәр булыша икән, ул булышучыларны бит тотып торырга эш кирәк аларга. Шуңа күрә менә туры килде җиләк утыртырга. Ремонт антыйларның аларның бара э, волна бер бер бер не үтә. Өч атна бирә ул бер өч атна ял итә. Тагын шулай өч атналап бирә ул, аннан тагын шулай ял итә дә, аннан октябрь ахырына ноябрьгә сукларга кадәр бирә. Бер проблемабыз бар. Нау мин үземчә үзем бит инде бигрәк тә кураны яратып өлгердем. Ә алманы җыерга вакыт җитә. Икесе дә бер вакытка туры киләләр. Менә ансысы начар. Менә шушындый, шушындый палкалар утыртабыз без. Менә шушы палкалардан, болар инде менә утыртылган, яңа утыртылганнар болар. Шушы палкалардан менә шушылай итеп менә андай агачлар үсә. Буларга ничә ел? Бу ага, булар, э, так,

сразу күрәсең. Менә бу якта разветвлениедә бу якта менә колышкалар бу якта торган. Менә бу якта менә бер ботак. Колышкы яба, кояш юк, развитие юк. Шуңа күрә булырга тиеш түгел ул әйбер. Ул сианы нитсәң уже теге бакчага кергәч инде күбрәк Ул ул якка үсергә бирми. И анан бу якка үсергә бирми. Икенчедән, күбрәк ботаклар теге якта була, алма теге якта, алманы баса, агачлар уже егыла башлый. Яңадан яңа бакчаны утыртканда бөтен конструкцияне тизеп, утырттык уже готовый конструкцияга интенсивный сад. А монда яңадан менә Әле генә эшләп бетердек. Бу елда. Яңадан яздан бөтен колышкаларны алып, аннан син ул колышкага яңадан бәйлисең бауларны, баулар кыса булалар. Әнә бер тычкан тигән булган. Ул аны аркылы әйләнеп ашап чыкса, все бетте.
Әле тычканнар белән көрәшәсез.
Күлүчкләр ясыйбыз инде по периметру бөтен җирендә э, приманкалар ташлыйбыз бөтен җирдә. Периметр урман яныннан, бакча яныннан. Бу елда бик ни булды. Тычканнар белән. Бик күп булды. Менә монда 10 рәт бара иде. ике еллыкларны утырткан идек. Ә аннан соңгылары бер еллыклар бөтенесе. Юк, монда сортлар төрле. Иң беренче кышкы күбрәк 70% бакчаны мин аны аңлап ма инде белмим, товарный яблокага сата торган итеп инде саклап саклана торган бездә бит инде производствога дип андый хыялларыбыз юк иде андый зур бакча да түгел шуңа күрә 70 проценты саклана торган алмалар бер яшел бер кызыл ул бер сезонлык бер үк э, вакытта өлгерә торган для опыления кирәк берсен берсе опылять итер өчен бер үк вакытта ике сорт кирәк Синап Северный белән Беркутовский дигән берсе кызыл, берсе яшел. Аннан соң 20% бакчаның сыңарак көзге яңа елга кадәр саклана торган алмалар инде. Менә бу Синап Северный белән Беркутовский, алар э, менә без аны майга кадәр бәрәңге базында сакладык. Алар ничек куйган, шул килеш яңадан алып ашадык. Әле кешеләр күбесе килеп әйтләр, әле без сезнең алмагызны әле генә ашап бетердек, диде. Җиләк җыерга килгәч әйттеләр. Кышкы алмалар, аннан соң э, яңа елга кадәр саклана торган алмалар. Тегеләр инде аның икенче алмаларны икенче елга җыйганчы җитә торганнар, саклап була, хранилищең булса инде. Шуның өчен фрукта хранилище кирәк. Ә болары яңа елга кадәр саклана торган, алары лоба белән имрус, берсе яшел, берсе кызыл алма. Тоже бер-бер сезне опылениега диеп инде нителгән, киленгән. Без без дөресен генә әйткәндә, бу шушында бит инде без бу авылда менә иң кырыйдагы урамда туып үстем мин әнинең йорты шунда. Иптәшем күрше урамнан гына. Без кечкенә вакытта бит инде телефон, телевизорда Ул без ял көнендә бер әкияттә кунакта карый торган идек телевизордан. Мин хәтерләмим нәрсәдер караганны. Бөтенебез дә урамда уйнап үсә торган идек. Без монда сарык саклый торган идек, сыер саклый торган идек. Менә бу алмагач территориясе, ул безнең бик яраткан урыныбыз иде. Менә шул сулык буенча без бөтенебез дә минем әз генә Вакытым булдымы, ярты сәгать тиз генә җигереп китә торган. Бер нәрсәдән дә куркмаганмын да, ничектер шунда бер үзем килә торган идем. И бу бакча 70 78 елда бугай суыкта бакча туңды да бу бакча ташландык булып калды.
Мон, әйе, монда элек алма бакчасы иде. Бик күңелле иде шунда килүе. Без алма җыярга килә идек. Кечкенә балалар инде безгә алма җыйган өчен чиләк төбенә салып алма бирәләр иде. Ул безнең зарплатабыз булган инде. Ул бик күңелле иде инде. Анда өйдә дә алма агачлары бар инде, но бусы бик кызык иде инде. Бу безнең зарплатабыз бит инде. Без акча эшләп шул алманы алып кайта торган идек. Экскурсияләрме безнең? Э, Аннан соң чыга торган идек бит инде. Яз җиткәч тендә мәктәптән чыга дирек безнең йомыркаларыбызны пешереп, бутылкага суларыбызны тутырып, теге кәҗиттән бер пробкалар ясап бит инде. Ул ни булган инде? Хәзер хәзер булса инде балалар, белмим, хәзер җри торганнардырмы, юктырмы, без чыгып Шунда чирәмгә барыбыз да класс белән барып, уйнап, шунда ашый торган. Иң беренче походка бара торган идек. Әй, шунда киләбез, иртән киләбез, менә шушы чыкырлар буйлап, э, посадкалар буйлап, урманнар буйлап йөри торган. Анда урман кечкенә иде ул вакытта, без булган вакытта, әле бу сусыйта иде. Менә шунда килә идек. Бик күңелле иде инде ул. Аннан соң шул бөтен кеше яраткан шул алма бакчасы Уны менә 78 нче елда туңганнан соң ул бөтенләй ташландык урын булып калды. Безнең иптәшем белән э, мин декретта утырганда 92 елда бер хыялланып кайтып, гүр истеп алмагач утырткан идек ул вакытта. Менә шушы территориядә, шул туңган бакчада инде. Анда пенсионерлар да, мәктәпләр, мәктәп балалары да булышты. Анда техника юк бит инде, үзебез дә кечкенә булганбыздыр. Аны казып, утыртып карадык инде без су сибеп, елгадан ташып су сибеп, анда насосларда бер нәрсә дә булмаган күрәсең. Хәлебездән килмәгәндер инде. Аннан иптәшем мин кечкенә бала белән бит инде ярты яшьлек бала әнигә калдырабыз да киләбез. Ике көнгә Казанга китте. Менә ул киткәчтен мин җигереп килдем, Килеп бакчаны менеп карап йөрим инде шул дүрт йөз итеп алмагач бит инде безнең өчен бик бик зур эш булып хыял күз алдыбызда булган инде хыялланып ә, берничә алмагачны тамыр белән суырып алып киткәннәр иде бер он биш егерменедер инде аннары соң шулай обстоятельство без инде яңадан казанга киттек Ул бакча шулай итеп ташландык хәлгә калды инде. Аннары бездән соң аны башка караучы булмады шулай. Яннан менә 17 яңадан елдан килеп, бу җир шулай туры килде. Безгә собственностька күчте. Безнең дин хыялыбыз бар иде шунда алма бакча сутыртырга. Безнең бөтенләй менә только хыялыбыз иске алмагач бакчасын күтәрү иде. Менә шушы җирдә ничек булган. Мин архивка кереп архивка бардым, архивтан карыйм. Архивта язган. Шул вакытта 13 гектар кура җиләк үстергәннәр монда. Шул вакытта 50-70 елларда. Ничә бәле без аны үстерә алмаска тиеш шулай бит. Бу җиләк җиләкләре юкмы? Может, булгандыр инде. Төшеп килә инде әнә җиләкләр. Пока күренми әле. Менә ул өлгереп килә. Быел алар да тизрәк. Менеп киләләр, но биек түгелләр. Шул кызу кыздырганлык белән. Сусыз булса бөтенләй дә усалмыйлар. Кешеләр әйтәр, быел кура бөтенләй начар. Вак кипкән, җиләк тулмый диләр, суы юк, сусыл түгел. Аннан соң иң иң мөһим мәсьәлә су. Суң булмаса бернинди бакча утырту да кирәк түгел. Менә бусы узел смешивание. Без аны витаминнарыбызны бирәбез шуннан. бер участокта бит инде ул бакчада булганда ике кура үскәндә җитә, ә синең уже бер участоктан да бер җирдә шуның кадәр үскән вакытта аларга питание бирмичән булмый. Питаниене эшлибез сербский линия белән.

Бу күлне казыдык, күлне казыдык та бу проектлар ясап, әнә берничә балык җибәргәннәр, яли алар җириләр инде берничә елдан бер. Без аларны тотмыйбыз, алар болай гына. Менә казыдык монда, глиняной пояс юк бездә. Бездә Кымлы җир, шуңа күрә су тормый китә. Пленка белән тартып, моның тирәнлеге 4 метр. Суны инде козганнан соң пленка белән тарттык. Пленканы монда менә бу сусы не, менә монда. Теге перелив булса, шунда чыга инде ул. перелив булса, шул каналдан үтеп дигәндә алып чыгып китә торган итеп ясалган инде ул. Аны мелиорация проекты белән эшләнелгән. Э, пленка белән иттек, суны тутырдык. Менә монда скважина, менә монда бер скважина, менә монда су килә аның алга. Теге яктан бер скважина. Ике скважинадан тула ул бу күлгә. Без аны төне буе э, көне буе агып тутырабыз, төне буе сибәбез. Или ничек була инде погодадан карап, кояш ничек кыздыра, ничек була. Менә шундый урын. Тегендә нә шул малиналар, анда саженцлар, питомник тора, и тегендә аста питомник. Утыртырыйк берничә гектар җиләк, әйеме, күбрәк. Или бер-беребезгә Мин бөтенләй шулай дип әйтәм, безгә барыбызга да җиләкчеләргә бергәләп оешырга кирәк, һәрберебезгә. Менә кооперация сыман әйберләр бар. Ул, может быть, официально булмаса да, күп җирләрдә Польшага барып кайттык без карап инде, анда да шулай ук. Алар бөтенесе бергә берничә кемдер бер менеджерны алалар да, ул анда ни белән поставка, тары, упаковки, обеспечение ни белән рабочей силой, аннан соң продажа, шуның нәрсәләр белән шөгыльләнә. Сез күбәк булгач, объем соответственно. Ну, әйе, син җыеласың да, допустим, менә бит инде шуңа күрә без икенче гектар җиләкне утырдык. Бер җиләкне утырдык, әйеме? Сорыйлар, менә бит инде монда сатасың, син уже башка төрле сатасың. Шул Моментында син аны сатып бетерә алмыйсың монда розницада килгән кешеләргә генә. Ә күбрәк объем булсын өчен Мәскәүгә ул синең 500 килоңа гына Мәскәүгә тиеп китми. Аларга уже күбрәк кирәк. Шуңа күрә икенче гектарыңны утыртырга кирәк. Анда испытательный итеп бер ун сорт утыртып карадык без, белер өчен бездә кайсы сортлар безнең өчен яхшырак яралыклашкан, тәмлерәк була. Аннары авыртуларга кайсысы бирешми торган, шуларны карар өчен. Менә кызык э, замана берничә шулай килә, киләләр кешеләр теге кемнеңдер бакча утыртырга бакча утыртырга хыялланган кешеләр бик күп күп кешеләр килделәр киңәш сорап инде менә без бер беребезгә үземнең эшләгән ялгышларны Алар эшләмәсен өчен без бөтенесен дә сөйләп бирәбез, аңлатып бирәбез. Менә болай утыртсаң, әйбәтрәк булыр, алай эшләсәң, болайрак булыр. Без чын күңелебез белән бөтенесе белән бүлешәбез, булган белгән бөтен киңәшләребезне әйтәбез. Аннан килгән кешеләр менә программалар бар бит инде, один день там с кем-то, шуның сыман. Менә Син бит инде бүген килдең, минем белән шулай килә дә ул мин. Мин аңарга игътибар да бирмим. Мин үзем эшем белән көне буе эшлим, ул миңа утырып йөри. И анда куәдер барганда мин документлар белән китәм, допустим, буага, ул утырып бара, яңадан теге юлда сорауларын биреп бара инде. Шулай итеп, э, бакча утыртырга хыялланган кешеләр күп. Менә якын вакытта, киләчәктә бакчалар артыр дим мин. Бакчалар бит бездә генә түгел, бөтен җирдә ташланды алар. Бездә генә түгел, Буада гына түгел, менә безнең авылда гына түгел. Якын тирәдә бакчалар юк, алма бакчалары. Ә утыртырга хыялланган кешеләр бар. Кызыгалар, килеп карап китәләр. Бер, бер заман яңадан тагын шулай булыр дип уйлыйм. И улым, рәхмәт ин сиңа. Кил әле, үпетим әле, улым. Рәхмәт, улым. Ой, менә бит джентльмен минем мужчина. Әй, болар минем любимый мужчиналар. Килеп җириләр, шулай карап китәләр. Бакчалар булыр дип уйлыйм. Алла бирса, Алла бирса.